Tēnā koutou, kei aku iti, kei aku ra'i, waka piri mai, waka tata mai, i runga i te reo karanga o te reo o te uru. Ka mātua mi'ia o tātou mate o te wā nei, ko rātou te unga mate ki rātou, ka mi'ia oki tātou te unga ora ko tātou te unga ora ki tātou o te ao mārama nei, Tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wā anga o Te Kupu o Te Uru, e aro ake ana ki ngā pūrongo kuua ake i te wiki Kupaure, ngā pūrongo e rima. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei a e āraia ana i te wā anga o Te Kupu o Te Uru. Me tīmata ake tātou ki te pūrongo tuatahi i ua ake i Te Reo o Te Uru, i ua mai i Te Reo o Te Uru, arā, ko te aro ake ki te ao ā-kinakina, ki tēnei tangata kūroa e wakaako ana ā, i tēnei kātū tākaro kūroa e whakaaweawe ana i te unga rangatahi, me uri tō tātou aro ki Mike Taiapo. Kei a koe e Phoenix te wā.
I tipu mai a Mike Taiapo ki roto i ngā tūmomo āhuatanga o te pā utu pōro me tōna whānau. Nā te rangatira o tēnei ākinakina a Peter Walsh, te aroā o Taiapo i puāwai mō tēnei ākinakina. I wai a ia i ngā tapuwae o ngā kaitākaro pā utu pōro i te kura tuarua. Nā ēnei pukenga tōna wai pānga ki tēnei ao. I te wā e tamariki ana au i tākaro ana hei tēnei kēmu ki te taha o tāku whānau. Ā, pēnei te, te tino kēmu ki a mātou nei e te whānau. Ā, engari i te wā ā, i haere au ki te kura tuarua, i kitea ai tētahi tangata rongonui e te pā whutupōro o Pete Welders, ko ia te tino tangata o tēnei kēmu. Ā, ai, ka kita, i kitea au i, i ana mahi, i ana pūkenga kei, kei runga i te whīra, e, he pai ki te mātakitaki, he, he pai tērā ki ahau nei. Nō ngā tau tekau kua taʻa ake nei, I tīmata tōna uanui ki roto i ngā mahi kaiwaka a ko Pāwhutupōro ki roto o Taranaki. Nā ana tamariki tēnei moemoeā i puawai mai, nā Te Kaapīrangi ki te wai i anga i tēnei ākinakina ki te kura. I get on and off the field in one piece, yeah coaching I guess with my tamariki from when they were babies, just as a dad and then as a coach just trying to support them through the game.

You know, he rangatahi te hinengaro, he karaua kē te tinana. He pono te kōrero o Mike Taiapo. Ka rangatai tonu te inengaro, engari ka pakeke aere te tinana, ā, ka ngākau maaki tonu ki te ao o tēnei ākinakina. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Phoenix i tautai atu uh, ki te kapo ake i ngā kōrero mai te pāpa nei a Mike Taiapo mōna anō uh, ka uia te pātai mōna uh, Ko tana whakautu kei te kaha kōrero mō te tini tangata nāna a ia i whakaaweawe, koina pea te pātai, nā wai te kai whakaaweawe i whakaaweawe ki pēnei ana mahi, ki pēnei oki tana whakatau ki roto i ēnei kātū mahi mō te ara i i ā tātou tamariki mokopuna i roto i ēnei kēmu, i tēnei kēmu arā ko te pāpōro. Ka kōrero a ia mō ngā ringaringa, ngā waewae, ngā tuarā, hei whakatinana i tēnei whakaaro nui. ā, ki te unga ririki, ā, ka mutu i ara i te mea ko te whakaaro, ka mātua i te whakaaro, ā, ki te tākaro i te pāpōro, engari ki tua o tērā ko ngā pūkenga, ā, ko ngā mātauranga, ko ngā kātū māramatanga o tēnei kēmu, ki kawea atu ki roto i ngā mahi o ia rā, o ia rā, pēnei i te kāinga, pēnei i te kura, ā, ko te tū mataara, ko. te wai wakaaro, ko te wakaaro ōonu, ko te wakaaro rautaki, ko te tautoko tēteī ki tēteī, ā, ki kitea oki ērā, ērā kātū wakaaro, te rere, te rere o ērā, o ērā wakaaro i roto i ngā mahi o ia rā, o ia rā. Nō reira, ā, kei te mihi atu e te pāpā. E te pāpā o ēnei tini tamaraki. Ka uri anō te aro e te iwi, kei te aro ake tātou, ku uri te aro ki a, ki tā wā i kia i te reiria, ki tēnei waeine ōku, ā, ki tēnei unga tonu, e ngana tonu ana ki te whai, ki te takahi i tēnei ara ako i te reo, ako anō ki tā wā i. Kei Phoenix Manly Green ngā kōrero.
Ko te hanakahu tētahi o ngā tauira o te urupū. Koia tērā e ere i tōna hononga ki te ao Māori, ki roto i ngā tūāuatanga o te ako i te reo. E onore nui tēnei mō te ana ki te tūtaki a tangata i tōna kaiako mō te akoranga waka mutunga o te kura waka i iri. ki te Pāpaka a Māui. Amazing so um feel very privileged for um our kayako to fly all the way eight hours to come and share with us and um spend time with us um and to see us ā tinana.

So we have to go and hunt it down and bring it to us um but just because for many different reasons that we're not living at home at this time doesn't mean that we can't learn our reo and um whakanuia te iwi Māori. Nā ēnei akoranga reo Māori, tikanga Māori ka wāngai ia a Te Ana i ōna mātauranga ki ngā tauira o roto i tōna kāhui mau rākau. Kia mana motu ake ai te Maoritanga ki te Pāpaka a Māui. For myself I want to continue on so I've been on maternity leave for the last ten months and I'm enrolled on four different DEAL programs I'm trying to learn as much as I can um, I'm loving it so I want to carry on learn more I want to be able to share um, that space

Yeah, just whakanuia te iwi Māori i te rupu. Ko te manakonui o te hana. Kia kōtuia i te ao mau rākau i te ao mātauranga Māori me te reo Māori, kia motu ake ai te mana Māori ki te urupū, Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Kia ora rā e Phoenix, tēnā koe i tau kapo ake i ngā kōrero mai ia i te reiria mai i tā wā i mō tātou wanaunga e noo ana ki reira, e takai tonu mai ana i tēnei ara o te ako i te reo Māori me te kōrerorero ki ā rātou tamariki akoa Kei whenua kē, akoa, kāre noo mai ana ki te au kāipo, ka taea tonu e rātou. Ka rongo au i te te iwaanga o te pūrongo rā e kōrero ana mo te uaua, ā, ki te kimi i ēnei, i ēnei ara ako i te reo Māori ki tā wā i kia i te reiria, engari kāre kore ka uaua anō ki wā i kē atu, ki whenua kē atu, kei te whakaaro au ki Amerika, ki Aina, ki Apanī, ki ngā, Ki ngā wenua katoa uri noa i te ao i te mea koa i te reirea a ua kīkī ki te unga Māori engari mo era atu e, me uaua kitea te mata Māori. Oi ano, a ahakoa tena i a uatanga te uaua, ko te ua o tenei whakarite, o tenei wakatau, a ko te kite atu i a Upoko Pakaru, a akoatea a ka kimi i tera ara, Ka whakaritea rānei tērā ara hei taka i ngā mā rātou, ā, ko te, ko te unga o te kāinga oki e whakariterite ana i ngā kaupapa, i ngā kōrero, ā, hei whāngai atu, tērā e te iwa ka tae ā-tinana atu, tērā e te iwa ka ui ā-ui rangi nei, ā, ko te mea nui, ko te whakawhitiwhiti i ngā kōrero tonu. Hoi anō, tēnā, tērā kaupapa. Ka uri anō te aro i te iwi. Kei te aro ake tātou ki te ao tōrangapū. Ki tēnei porotū i tū ake ki roto o Wanganui ki runga o Pākaitore, ko Toitū te Tiriti. I tae atu a Te Reo o Te Uru ki te kapo ake i ngā kōrero i ngā kare ā-roto o te iwi o reira, Anei ngā kōrero. I tū ake te porotū nei me tana kaupapa whakaū i Te Tiriti o Waitangi me te mana o tangata whenua me tangata tiriti ki Wanganui, ana, ko Toitū te tiriti. I nga ue tangata i waka kotahi atu ki runga o Pākaitore ki te toe i te Kāwanatanga ou, me ana poro i kaikiri e ai ki nga kai porotū. why hundreds of our people turned up, there was clear energy and a strong, strong desire to take on the system, in particular,

Kuʻua ake ngā awangawanga o te iwi nei nō roto i te taka i ā-ture nei i te Tiriti mā te tīni i ngā waka mārama mōna i te wā i oki ki tēnei wakaritenga. Fundamentally, our people knew that there's something terribly wrong when these people can just decide that they'll change

Mō aue, e whakaaro ana ki te unga noʻinoʻi, ki te unga ririkī me te utu o ngā wakarite o nāianei ki tō rātou reanga āere ake nei. young father as well, um, have tamariki of my own and and with them being at the kura that are at um, at Kura o Kokohuia, you know, all our kura um, kaiako at the moment are teaching some

I roto i ngā marama ka kite i te oioi aere o tēnei toe nui kei mua i te aroaro tōrangapū uri noa i te motu, a Lana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Koina te pūrongo mō Te kaupapa Te Porotū i tū ake ki runga o Pākaitore mō te kaupapa motu ake nei Toitū te Tiriti. Ka whakarongo ki ngā kōrero ki ngā ki ngā kare-ā-roto te unga i tae atu ki reira, ka mutu ara i te mea ā, koina noi o te wā i tau ai te tangata engari uri noa te motu, ā, ku tū mai tēnā iwi, ku tū mai tēnā apu, ku tū mai tēnā marae, tēnā wānau, tēnā tangata, tēnā unga, Tēnā a Pori, ki tua oki o te iwi Māori, he tinitanga taku tū ake i runga i te toe i ngā pōroʻi a te kāwanatanga ou. Kai te rongo i te tāmi i te mana o te Māori āe, kai te rongo oki i te tāmi i te mana o te iwi wānui kāre e noo rawanui ana. Nō reira, a. Ko tā Inoi o Pea taku kōrero mō tēnei take. Ko te kī ake, ko te akiaki oki i a koutou, i a tātou, ki ruku i te kōrero. Mā tātou anō tērā mai i kawe wai ō, ā, ki mātua i te pūrongo, engari, ko te tae ā-tinana atu, ehara i te mea me tae atu ki te porotūpea, engari, me tae atu ki te kōrerorero ki ētehi, Me pānui oki ngā kōrero, me āta ruku i ngā pōroʻi a te kāwanatanga ou, me te pātai ki a koe anō, mēnā rānei ko te ia o ngā wakaaro e āngai mai ana ki tātou, te iwi Māori, ā, me tēnei wakaaro wānau, tēnei wakaaro ki te oranga o te tangata. Kei te whakaaro ake ki ngā kātū pōroʻi pēnei i. te aua i kore e, me te whakaaro ki wakakorengia tēnā. Hoi anō, kei a koutou, kei a tātou te mana kei te iwi Māori, kei ngā iwi uri noa i te motu nei. Me uri anō te aro e te iwi. Kei te aro ake tātou uh, ki tēnei, tēnei kaupapa mā ngā tauira, uh, ko pū oro tēnā. I tae atu a Regan Paranihi ki reira ki te kapoaki i ngā kōrero, i ngā wa ka ua, ā, mō tēnei ūnga e īkaka ana ki te taka i mai i tēnei ara pūtaiao. Nō reira i runga i tērā, kei a koe e Regan te wā.
Tērā te pūtahi a tō. Kua ara anō te kaupapa raumati o Puhoro, me te aha, koni atu i te 50 tauira kua whai wāhi ki te kaupapa. Nō te tau 2016, manahua ai te kaupapa nei ki te ao marama, ā, i roto i ngā tau e whitu, kua pūrangiaho. So I started my pūhoro journey in twenty eighteen when I was year eleven at Palmerston North Boys High School and I just fell in love with pūtaiao. Ko taua aroha anō ki te pūtaiao i whakaaweawe nuitia i ēnei tauira Māori kia koke i tēnei ara. I'm looking at different ways we can incorporate mātauranga Māori in particular pūrākau in the way we design prosthetic hands.

I guess that's probably the most important part for me. Ko Pūhoro he kaupapa i waihangatia e te Māori mā te Māori, ka mutu kua kite hoki te Māori e tūhonohono ana ki ōna whakapapa. I'll say significance behind it is that it's just Māoris helping Māoris and I guess also trust, you know, got the whanaungatanga, the tūhonohonotanga, ka nui ki te ka nui. I never really struggled in high school with science and maths but I didn't have that connection to my Māoritanga um, so it was, it was my way of reconnecting and yeah, finding out who my ancestors were and what I can do to uplift the community. E tekau wiki te roa o te kaupapa, ā, e manako nui ana ēnei tauira kapuare ngata tau ki āheinga kē atu. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru.
Kei te mihi atu e Regan, tēnā koe i ngā kōrero, i ngā waka mārama mō te kaupapa pūoro nei. Ka whakarongo au ki te ia o ngā kōrero, kei te rongo au i te kaupapa mō te pūtaiao, e reo anō tērā. Ehara i te mea e mātau ana au ki tērā reo, ka rongo au i ēnei, i ēnei kupu, oh, kāre au i te paku mārama, engari ko te mārama au ki, ki te kokonga o te ngākau e, e muramura mai ana mā roto i ngā kupu e puta mai ana i te māngai. Kei te kōrero mō te wānau, kei te kōrero mō te oranga o te tangata. Ka rongo i au, ka rongo au i ngā kōrero ā, mō te waeine Ko pā ki a ia e te i mate e te i māuiuitanga ko te tamāine e takaī mai ana i tēnei ara ei tautoko i a ia, engari ki tua o te tangata kotahi ki tua o tana waeine ei tautoko ei āwina ei waka pakari i ō tātou wānau uri noa. tērā tēteʻi oranga, tērā tēteʻi ua. Ko tēteʻi anō ua ka rangona i au, ā, ko, ko tēnei kaupapa e noʻo ana e kātū piriti, e kātū kaupapa ere i te tangata ki tōna ao Māori. Kāre pea i tupu ake i te ao Māori, i, ā, engari, ku oki mai ki a tātou, ki wāngai i a tātou, ā, i roto tonu i tēnei kaupapa o te pūoro, ā, mā roto tonu i te pūta i a Toi, ā, ki Te Kunenga, ki Pūreʻiuroa. Nō reira, he nui ngā ua o roto i tēnei, ēnei kātū kaupapa, arā, ko te kaupapa matua ko te pūtaiao, engari ko te kaupapa motu ake, ā, ko tātou me ā tātou tikanga. Ka wai o tēnā ki reira hei roto i ngā marama ka kite atu a i tēnei unga e pakari ake ana, e pakari ake ana, e tupu ake ana. Engari mo te wā nei ka uri anō te aro, kei te aro ake tātou ki tēnei manu tieri, ki to tātou manu tieri o te reo o te uru, arā ki a Regan Paranihi. Ko ia tērā e pāpā o ana mo te reo o te uru nei, engari Kunui ana wēako i tēnei ao pāpāo. Ko te ia pātai atu ki a ia, mō ngā taipitopito, mō ngā wāanga, mō ngā takaitanga o te nāra. Nō reira, e Pāpā Rauru, tēnā, kei a koe te wā ki te uiui, a i te manutīeri, a Regan Paranihi.
Kia aro atu rā ki te kōpae ware o Regan Parani'i. He manu tuku karere, he manu nō te ao pūrongo. Ehara a Paranihi i te manu tūtā anga ki te wao, i āta inumie e ia i ngā ua nō ngā puna wai maa, ko ia i mārō ai ōna parirau i te rere i ngā au pūkeri me ngā au māakioki. Nō te wā au i te kura tuarua i turakina, ā, i reira i poipoia e au i tētahi kaiako, ā, i runga anō i taku kore mōhio ki tāku e whai nei whai muri i te kura tuarua, ā, ko tāna, ā, i whakaaro, i pupu ake te whakaaro ki roto i a ia, Tērā pea ko te ao pāpāho tētahi ara pae mou nā runga anō i te tangata, ā, i a koe i ō kare-ā-roto i taua wā. Nō reira, whai muri i te kura tuarua, i hiki papa atu au ki roto o Tāmaki Makaurau kia whai i taku tohu paetahi i raro, i roto i ngā mahi o te ao pāpāho Māori. Nō reira, i tae atu au ki AUT. ki Te Whare Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau. Ki reira noho i raro i ngā parirau uh, o ētahi o ngā mātanga i roto i te ao pāpāho. Um, heoi anō ko te aronga matua, ko te ao pāpāho Māori. Nō reira, uh, waimarie katoa au kia whai wahi ki taua kaupapa. Uh, I te wā i puta taku ihu, uh, i reira tino timata ai taku hīkoi i tēnei ao, uh, i raro i te maru o Scotty Productions. Um, i timata ahau hei ika tauhau ki reira, uh, hei kai awhina noa. E, I te tau rua mano te kauma wha, o te kauma rima, i te tau rua, rua mano te kauma rima, ka timata taku hikua i tēnei ao pāpāho o kawa nei uh, i raro i te maru o Scotty Productions. Kū roa te no'o rūmaki o Parani'i ki te ao pāpāo. Ko ia i no'o mauri tau ai ko ngā wēako hei ara i a ia. Kua āhua toru tau au e wherawhera ana i te ao o te karere i tēnei wā tonu. Nā runga i aku wheako i roto i tēnei ao kawe kōrero me kī. Ko Regan Paranihi tā tātou kaikawe kōrero ki roto o Taranaki. Nō reira Regan, he pēhea nei te nui o tēnei take ki ngā iwi o Taranaki? He paruhi katoa ana te rā i tēnei rangi e Scotty, nā runga anō i te kaupapa nui whakaharahara kua mahuta ake ki te pai. I tīmata ake au i roto i tēnei ao kawe kōrero i raro i te maru o Whakaata Māori i te tau 2017, i te tau 2017 I whai wāhi au ki tētahi tūranga kaikawe pūrongo i raro i te maru o Whakaata Māori ki te whakaaturanga o Te Ao Māori News. Māringa nui katoa a Te Reo o Te Uru nō te urunga o Paraniʻi ki tēnei o Ngāware tīori ai. Ko Te Reo o Te Uru ka aro pūmau ki ngā kōrero o te Māori i raro i te tawharautanga o ngā whakaaro Māori, ā, koira pea tētahi tino take, ā, i mīharo katoa au kia mahi tahi, kia mahi ngātahi, ā, ki ngā, ki ngā kaikawe kōrero o tēnei peka o te motu me ki te uru. Me mataara, Me rite, me koi, me ngākau marama te kaikawe pūrongo. Koni atu ngā uauatanga i roto i tēnei tūranga, me kī, ko koe te kaikōrero mō te motu. Ko koe e tuku ana i ngā kōrero ki te ao, me te aha, he haepapa nui tērā, Ā, mō mātou, ngā kaikawe pūrongo, kia tika tā mātou kawe i ngā kōrero a ngā iwi, a ngā hapū, a ngāi Māori, me kī, ā, ki te motu. Ā, koirā ētehi wā, ko ngā wero nui, ā, ko te tāmi ki runga i a tātou te iwi Māori. He uauatanga nui tērā, heoi anō, ā, ko te ngākau Māori tēnei, ā, ko te whakaaro Māori tēnei, Ka mahara ake ki te whawhai nui i whawhai i whaia e o tatou tupuna i aua ra, me te aha ko matou noa tetahi aho, tetahi taura here me ki e kawea tonu i taua whawhai, ki tenei atamira. Koia tenei ko Regan Paranihi, te ngutu uia, e whakauiui nei i te pu o te korero kia rongo ai te ao. Rauru Broughton, Te Reo o te Uru.
Kia ora ra e Pāpā Rauru i ngā kōrero mō te manu tīeri nei a Regan Paranihi. Ā, koia tērā i whakapuaki mai, tuari mai ki a tātou, ā, ana kōrero mō te tīmatanga mai o ēnei mahi, tana takaī mai i tēnei ara pāpāo, ai te wā i te kura tūtahi, ēnei kura tūtahi, kaha ki te whakapakari ai ngā momo pēnei i a Regan. Ā, ehara i te mea i, i aro pū ki tēnei mahi nō runga i te ia ia nui, engari i, i ua ake i te. Kore paku mōio e a ai ma i māna i te putanga a o te kura tuarua. Engari anei au e wakaaro ana, a, koina te waimarie o te tamaiti tupu ake i te ao Māori. Ehara i te mea me mōio aia, me mātau aia ki te ara e taka i māna, e ara rau ma te tamaiti pēnei ai te tupu a i te ao. Ku mōio ki te reo Māori, ku mārama ki tōna wā i i tēnei ao. Ā, ka whakaaro ake au, e te iwa, ka, ka oki ngā whakaaro, ngā maara, ā, ki te unga kāri e tino whakapono mai, ā, ki tēnei ara kōrero Māori, ki tēnei ara mau ki ō tātou mātauranga. Engari, anei te ua, anei te tauira, ko koe tēnā e Regan, ko au tēnei e tuohu ana ki a koe. E te iwi, koina katoa ngā pūrongo kuʻu ake i te wiki nei, mai i te reo o te uru. Tēnei te mihi ka rere atu ki ō tātou pou reo irirangi ki Te Korimako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ki Te Reo Irirangi o Rangitānea ki Ora FM. I tere pai ai tēnei waka nā te tautoko mai a Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi kaua atu ana ki koutou. Tēnā koutou.